Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Gilles a mam Pit. Gudde Moien. Gudde Moien.

Giel oder so gemellt gehabt für Alarm! Alarm. genau. Alarm. Ja, aber das zum perfekt ja. willst du méi?
Willst du méi? Ech will mat dir diskutéieren, méi Frënd. Iwer Ma dann diskutéieren wir haut diskutéieren wir rëm iwwer Musik, iwwer Metal Musik, wie et sech dat gehéiert. An mir hunn eis e puer Albume rausgesicht, déi mir an och respektiv vun der Allgemengheet als schlecht Metal-Albumen ugesinn ginn. An mir wollten e bëssen driwwer kucken, e bëssen driwwer philosophéieren a schwätzen an kucken, sinn déi Albumen wierklech esou schlecht wéi d'Allgemengheet seet oder ass et einfach esou, jo.

Da das ja die die löschte sie se ja gemet ich mengen ähm, jiin derbausen den Heino lauschtert huet äh, bestimmt mindestens een oder zwee Alben wo se nope dat du geht go net ich kann dat net lausren heescht aber net dass dat fleisch schlecht produziert Musik ass so mal natürlich, natürlich.
oder dat dat jidderee ech mein ginn och Fans vun deenen Albumen déi mal haut opzielen ne Ah, méi wéi sécher ja, ja. Mhm.
Ich mengen dat dat fënns de ëmmer an mir hunn lo so e bëssen e Mitschmatsch geholl vu Saachen wou mir fannen dat dat dat vläicht net onbedéngt de beschten Album aus der Band hirer Diskografie ass an eben och Albumen wou wou s de so um Internet ebe fënns an so Lëschte wéi s gesot hues ne Ja, ja, ja, ja, ja. Yes! Yes!
Yeah! Ma dann ginn ech soe fänk mol un. Mir fänken an. Äh, wat, wat hues du, wat hues du bei dir? Ech hunn Verlëscht. ganz villes hei stoen. An äh, ech, ech liesen einfach lo vun uewe rof, dat wat ech mir opgeschriwwen hunn. An ja. En Album wou scho vill hei beschwat ginn ass an dësem Podcast an warscheinlech och zu den Zäitpunkt vun erauskom ass. E kontroversiellen Album vun enger gigantastescher Metalband. Äh, natierlech schwätzen ech iwwer Saint Anger vu Metallica, äh, deen Ufank 2000 erauskomm ass, déi grouss Reunion vun vu Metallica mam neie Bassist an den Album ass... ja total gefloppt äh, total, äh, gefloppt. total gefloppt obwohl en sech verkaafmäßig gut verkaaf huet muss e so mir dat das ja am Numm ze summe von der vun so enger Band ass dat ziemlich offensichtlich ja dat hat aber och gerënn dat en sech so gut verkaaf huet ich yes, mein dat war yes.

Also ich kann mich noch erinnern an die Zeit, das war wirklich ein extrem gehypten Album äh, für, um, ja. für um Release gewesen. Das war an der Zeit gewesen, doch für uns. Ich meine, wir haben da mhm. als News und alles, was wir von Musik oder so äh, wollten haben, als Zeitschriften natürlich partiell äh, gelesen. YouTube war nach net so de Schiet dem Moment. Ja me si schon ziemlich nee. alt, wie viel andere dobausen die an ähm, ich, ich mengen dass Déi meescht Leit, déi op Saint Anger gewaart hunn an an sech dobäi eppes erhofft haten, waren zumindestens begeeschtert, dass et net esou war wéi Load a Reload, well dat war vläit esouguer, ech wëll net soen schlëmmer net, mee et war war nëmi anescht schlëmm
dat si so déi dräi Alben de gi so egentfir ze summen do huet du go opgehalen uh, eben ja typesche Metallica Sound ze verléieren an äh, Sand enger sollt de großen Redemption Album ginn vun Metallica wo alles rëm sollt gut man an dat huet awer net ganz so geklappt ge
nee, nee. vielen ich mein, können lo us sech eng Stonne iwwer den Album schwätzen dat Hummer ja, ja.
gemet kann
besuchten iwwer den Album machen ja. so, und, ja, äh, gesagt, äh, äh, sind natürlich Sachen och run die du net unbedingt schlecht sinn me ja dat da wat direkt an do pickt wann es den lauscht das da das natürlich den, den Sound vun der Snare zum Beispiel ich mein, das ja. Welt berühmt.
den de läscht trommel sound du von an ja.
viel leid hatch auch klammert da kein solo im album sinn an dat der songwriting so komisch ass an noch den james da gesang heinst du so ja wie decisionen dran getraf sinn se ja dat war eng äh, eng deklaration hun schon bisssen schon mein mojo verlö me ich ginn trotzdem lo nach alles an ech wëll sou klénge wéi deemools an dat dat hues der verschidden Lidder raushéieren, mee wat zum Beispill gutt war an dat dat dat muss een dann och fir wichteg halen ass d'Lyrics ware sau staark, just dass d'Lidder einfach fuerchtbar schlecht geschriwwe waren a mengen An. Jo, kann ee sou soen, jo. Mee voilà, dat ass lo een Album vu villen, vill wäerten eis Recht ginn, anerer net, dat ass normal. Wéi ass dann dein also wéi gesot mir ech also ech zumindest schon d'Album all eng Kéier ugelauscht déi man haut wäerten duerchhëllen äh, wat ass dann dein dein Standpunkt vun haut äh, zu Saint Anger wann s de lauschters? Also ech ech ähm, ech lauschteren bal keen oder nee ech lauschter kee Metallica méi ech hun Metallica wécklech ganz vill gelauschtert wie vill wëssen a wies du och wees äh, viru Joren An ech hunn einfach einfach de Goût. Ech appréciéieren, ech respektéieren déi al Saachen. Ech respektéieren och Saint Anger, mee ech ech fannen en ass just schlecht gealtert. A wann s de da gesäis, ass da lo keng keng Reklamm, mä mee wann s de gesäis op Youtube wat verschidde Leit kënne mat enger voller Versioun vu Saint Anger maachen, den Album ëmschreiwen an e méi no Metallica klénge loossen, dat ass schonn...
Erstaunlech, jo, natierlech kënnt do erëm de Facteur mat dran, datt deelweis och AI dofir benotzt gëtt. Ass dat richteg oder net? Ech mengen dat hale mer eis fir eng aner Kéier. Mee, ja, mee, ja. mee Saint Anger mengen ech ass nach steet nach ëmmer genau sou op enger op enger Schnëttstell. En ass net en ass net en ass guer net gutt, en ass awer och guer net schlecht. Sou dat esou. Ja ja also gutt ass en definitiv net nee, dat kann ich wirklich net soen. An ass schlecht ge- nach méi schlecht gealtert wie wie dommels wéi rauskomm ass. Ja dat dat da- also dat sinn ech äh, méi wéi sécher also do sinn ech na da also, wéi soll ech soen do sinn ech mat d'accord an dat ging ech och direkt ënnerschreiwen datt den Album hënnert se u sech an hirer ganzer oder hënnert se net mee steet do als e Statement sou Merde so d'ganz Diskografie ass einigermoossen ok Wanns de lo vum Ufank eng genial Ufanksjoeren, Mëtt mat mat Black Album, wou de kommerzielle Part ugefaange mat Load a Reload, an da kënnt Saint Anger an duerno kënnt Lulu, do déi zwee Alben, wou sou bëssen ja, Metallica an iwwer Lulu schwätze mer net. Ja, dat ass nach, mee dat ass och net Metallica, dat ass nach eppes anesches, dat ass. Genau, genau, dat dat, ech menn dat gehéiert jo net zu den Haupt Studioalbums, dat gehéiert jo mol net dozou. Si hunn sou dräi Phasen duerchgemaat, mengen ech sou.
an ihrer an ihrer Karriere so die Ufangsjoren Black Album Zeit bis zum bis zum äh, Split an dann äh, Saint Anger Arc war den Ufang stehen furchtbar schlecht an ich meine los sind sind besser ja.
méi go oder eise go mé se si besser wie genau genau das dat das dat das dem eis go awer
Dat ass Usichtssaach an ech mengen, wann Leit dat awer feieren, wat si dat maachen, et ass definitiv net schlecht musikalesch gesinn. Ja, ja, ja, ja. vill zevill iwwer den Album geschwert. ja ja an sinn nach puer die kommen. Ja, ja, ja, das nach genug do, das nach ganz vill do.
Ma dann fueren ech weider und zwar mat der mat der anerer grousser äh, Thrash Metal Band äh, Megadeth. Mhm.
Rivalen, obwohl sie, sie, sie waren ja nie Rivalen, just Fans waren Rivalen, mir das ein Thema für sich. Schon, ja. äh, äh, dann ist ein Album, also ich war ja nie großen Megadeth-Lauschterer, ich hm. zwee dräi Albume vläicht vun hinnen am ganze gelauschert gehabt also an den heiten hun ech just vum Titel kannt an schon mal die echt hier gelauschert wat das ein Album den ëmmer an so Lëschten vun most hated metal Albums äh, rëmfënns ja richtig das ist ein Album äh, Whisk vun 1999 mhm. Ech hat den eng Kéier ugelauschtert an jo, also wéi gesot, ech si kee mega däi Fan. Ech si elo einfach open-minded eragaangen, hu probéiert. En ass deelweis weird, also si hunn och iergendwéi probéiert, e bësse probéiert sech nei ze fannen. géif ee mengen, also e bëssen an déi nongzeger Joren alternativ Schinn e bësse gefuer. Ja. An si och vill déi dat soen, déi äh, déi soen, dat se och bëssen Sellout probéiert hunn, sou fir allgemeng. Äh, ech weess net, ob dat bewosst gemaach ginn ass oder net méi am grouse ganzen wann ech den Album awer lo och net sou schlëmm muss ech soen also et sinn e puer weird Decisiounen dran ja den den déifster Gesang kann ech nach ëmmer net lauschteren mee dat ass mäi mäi point de vue mee am grouse ganze fannen ech en awer net schlecht. Jo ech hunn en och eng Kéier ganz kuerz erageläuschtert, well mir war den Album onbekannt am Verglach zu zu deene virdrun natierlech an och vläit och déi rezent elo. Ech verstinn den Aspekt, datt Leit déi e bësse méi, jo déi modern Influenz, wou se do wollten erabréngen, datt se dat net appréciéieren. Mee du weess, wéi d'Fans sinn, gell? Ech mengen,
och wann mir oder Leit dobaussen deklaréieren, datt deen Album ass grotteschlecht, déi Band huet zu deem Zäitpunkt, egal wat fir eng Band et ass, en Album geschriwwen an ech denken, datt. dass egal wat eng Band et ass, déi steet wahrscheinlech haut nach hannert hiren äh, Medien, wou se rausbréngen, well et jo awer en Deel vun hirer Geschicht ass. Mee schlecht ass ass fir mech anescht ass. Also do ja. ass Risk besser wie Sand Anger. ja, so, ja. ja, ja dat wollte ich och nach so dabei ja. Äh, et gëtt anscheinend och eng Remaster fir Soun. Ech weess net wat eng ech gelauscht dat hunn, mir anscheinend ass Remastered-Versioun allgemeng nach méi schlecht wéi d'Originalversioun vun deemools. Ne? Witzig. Äh, Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was für eine von euch gelöscht hat. Von, ne? Mhm. Witzigerweise ist äh, Whisk sowohl auch Saint Anger an zwei den, äh, den achten Studioalbum von, von den Bands. Ja.
Kennst du vielleicht so, dass sie vielleicht gedacht haben, oh nee, Metallica oder Du wees jo net wéi fir d'éischt ugefaangen am Songwriting dat ass och mol dohi gestallt ja, äh, ja, ja.
Nach, oh, ah, nee Metallica huet lorem viele Tension zumindest ass dat wat Fans wahrscheinlich denken vun den engen so wie vun den naen so, äh, dat ja. oh, nee mir muss lo vir un hin Apps man an mé so dat ass Spekulatiun ja ja, ja. Mee jo, dann solle mer da weiderzéien. Absolut.
Dann zéie mer weider. Wat hunn ech a menger Lëscht stoen? Och eng Band, wou net ganz gutt ugesinn ass aus dem ganzen New Metal Genre, wou deemools opkomm ass. Eng Band, wou ech mat Erstaunen deemools gelauschtert hunn an deemools gutt fonnt hunn an haut mer soen esou, Hm, but why? An ech schwätze vun de vun de mëlle Biscuiten, Limp Bizkit. Ech hu mer kaer emol keen Album opgeschriwwen, well well ech alles vun hinnen net gutt fannen. An deelweis fënns de och all all hir Alben op esou Lëschten erëm. Mee och do och do ass et erëm leider de Faktor fir mech perséinlech Limp Bizkit, de Fred Durst.

Ja ja wéi wéi s de gesot hues, mir sinn all zwee mat där Band grouss ginn. Ech hunn se deemools och gelauschtert an eiser an eiser Schoulzeit, ne? Ech hat Significant Other, deen hat ech deemools mega gär deen Album, ne? An dann koum den den Chocolate Starfish, en Album deen deen deen se nach méi katapultéiert huet an an den an d'Charts wéi wéi soss keen aneren. An äh, jiddereen huet den Album dommels gefeiert an ech hat wou ech den Deeg geglaschert huet ech hat mat dommels scho gedëcht nee dat du ass net gut do ja nee ähm, dat, äh, das war, faul dat war zum Beispiel den Album mat dem ech si kennengeleiert hunn war de Chocolate Starfish an der Hot Dog Flavored Porter wo so natierlech äh, Songs wie Boiler wou fir mech awer nach

an verbréngt seng Zäit do. Dat ass fir mech e Rätsel. Dat ass traureg, ja, dat ass éichwi traureg. E bësse schonn, ja.
Mee jo, mee ech, ech ginn der Recht, datt déi ganz Diskografie op déi Lëscht setz. Ech mengen, si sinn allgemeng grouss gehaasst an der Metal-Zeen. Ech mengen, se sinn, se si gewiescht éichwéi just nach an den USA. sou gefeiert vun ja. vun Dudes, déi sou ass den Ufang 2000er nemmi wackeg gesinn an ëmmer do enke bliwe sinn. Ja dat so Middle Age vu mir och Middle Age sinn. Maja ja, ja, oh, Leit ja, déi dummels mat dee grouss gi sinn, awer nie rauskom sinn aus der Zeit. Ja. So.
Ja Ech menge si noch demuls vum Hype bësse gelieft, well dat war natürlich och déi Zäit wo äh, Linkin Park grouss derbause war.

Biskit affaire de goût den Biskit halt ja. Ja.
Ah, Ge mer weiter hun e schnei nach eng bekannt oder eng vun denen death metal bands morbid angel die mm. äh, gute ruf hun e geile ruf hun schon die band mega mega ger ja an äh, ja die hatten och een Album rausbruecht deen net esou gutt ugesinn ass vun 2011 den Illud Divinum Insanus wierklech weirden Album a wou ech deen déi éischt kéier gelauschtert hunn hunn ech mech gefrot wat leeft hei, wat ass dat do fir en Album, en en Death. Jo mega experimentell. Jo dat ass ech. Kënnt mer vir wéi en Death Album, Death Metal Album dee probéiert en Industrial Rock Album ze sinn, an en ass näischt vu béiden an. Jo ech weess, ech ënnerschreiwen dat och direkt, well ech hat och e puer Saachen do gelauschtert, mir war den Album elo net super bekannt, mir sinn déi al Saachen natierlech besser bekannt och, mee dat ass esou, du sëtzt warscheinlech an engem Raum esou. Woah, huet schon ee van iech Ministry héieren? Komm mir maachen dat! S e bëssen sou, jo, jo. Ouni Plang awer e bëssen. Et war domols och mega gehypt ginn, well et war den éischten Album 8 Joer no dem, no dem leschten. Ausserdeem war dat och en Album, wou den David Vincent rëm dobei war, hiren urspréngleche Sänger, den rëm dobei war. Ne? Natierlech waren d'Leit gehypt, ne? du wëss wat, wat leeft, wat kënnt elo gell. An ja. da kom dat gell, da war natierlech so eng eng Fausch an Gesiicht fir jiddereen domols an Ech muss soen, bei den doten Album ginn ech selwer zou, ech hunn den Album net gär, ech fannen net gutt, dass wéineg drop. wou ech ka soen wo ich was positives kann drüber soen ganz mhm. ehrlich ja dat das so mein fakt ja gin et gin definitiv besser alben an die méi walle hunn a méi äh, ja wie net ze also méi ähm, eng besser reputation hunn wie wie ja. Ja, ja. Ja soll ech dann och nach Appppe soen kom so net Ma du ähm, och ähm, och en Album wo obwohl ich muss so dat das lo mei Pick well ähm, die meescht Lëchte wo ech gesinn hun net fir sech ze inspirieren mir bessen ze kucke wat aner Leiit denken ähm, den Album ass net do drop mee. Ech hunn vun der gigantastescher Thrash-Metal-Titaneband Slayer en Album geholl. Diabolos si Museker, wou fir d'éischte Kéier an der Geschicht vu Slayer Richtung moderne Sound gaangen ass. Also e bësse vun deem alen. Ah, net ze trennen, mee so e bëssen déi Mixtur. Dat schnell an dat trashegt, fir dat ze bekannt sinn, mat, mat méi Atmosphär a méi Modernitéit. An ech denken, dass se do sech vläit och e bëssen ze vill un, weess de, sou New Age Black Metal Bands, ech nenne se einfach mol esou, ech hu grad en neien Term erfonnt, vläit och en neie Genre, wie weess, Dimmu Borgir. Do, do héiers ganz vill vun. Dimo Borger an so Cradle of Field Anekdoten do dran rëm. Mee äh, ech summer dann so i, nee, dat, dat huet mein Bär persinnch guer net gefall. Da muss ech so gesonn den Album, wou op ville Lëschte steet, God hates us all, fannen ech obwuel et nach méi modern ass, vläit de most underrated Slayer Album. bis haut den äh, Gott hältst aus allem ja. du ja. Äh, ja. Mhm. ja.
den huet äh, den huet alles richtig gemäht oder schmengen Diabolos die Musiker wollt dat sinn mit waren an net reif genug an ähm, also dat das den Album wusch irgendwie total immer ignorieren weil er mich gut net uschwätzt so Ja.
Et war Diabolos Musica war witzegerweis mäin zweeten Slayer-Album, deen ech domat hinne geläuschtet hunn. Gott, Gott Hates Us All war den éischten. Mhm. An äh, domols hat ech den Album net schlecht fand. Also den Diabolos so nicht mhm. mal. Äh, das war auch schon lang hier. Also das war auch so in den Ufang, Ufang 2000 war das gewircht. Ja, klar.
Dat war also den Sound e bëssen, den ech deemools gär gelauschtert hunn. Ech weess net, wat Slayer fréier gemaach hunn, hat ech keng Ahnung. An aus der hauteger Perspektiv, jo, en ass net gutt gealtert. Äh, wann du kucks, gealtert, nee. ass net furchtbar, awer äh, ja, si wollten alt abs Neies probéieren, si wollten. Ech weess net ob se e Stéck vun deem New Metal Kuch wollten ofhunn oder vun deem Alternative esou, ech keng Ahnung, mee et kléngt esou e bëssen esou wéi wann an yeah. dass et net gutt ukomm, dass kléngt e bëssen oninspiréiert wat se do gemaach hunn. Ja dat e bëssen ähm, also Tracks an Lyrics de liest sech dat was, oh, okay dat ass mega déif, mee musikalesch ass bësse flaach fir Slayer muss ech soen. Ja ja ja ja ja, ja. Songwriting ass e bëssen esou, ah, ja. ja.
Ech mengen, ech ka mech nach lo just fir eng Anekdot opzemaachen a fir eng Klammer opzemaachen. Also Slayer äh, vum Album God Hates Us All, Disciple, gell, den, den Opener vun. Ja, also, ja. Dat war, what the hell, geilen Track.
Dat ass e geilen Track an de ganzen ja. Album ass, mengen ech, zimlech underrated. Fir, fir ech fan den och underweitet ja der war der war dummels och net so gut ukom wo rauskom ass ech fan den awer ziemlich cool muss ich so ja. nach ja ja ja méi mir sinn net heiwwer gut an ze schwätzen nee nee nee mir muss am méi schietst an verbreden kom gëff mal gëff mal weiter immer also du mir ma da kom mal lo zu och zu engem infamous album vun celtic forst an mhm. natürlich schwätzen ech vun cold lake Ja äh, den Album.
ja, ja. Oh, Celtic Frost probéiert fir äh, Glam Metal ja, ze machen.
Ech nennen net probéiert hunn, well äh, das net wirklich Glam Metal und das och ech wie sos neich anecht das. Äh, ja also wie gesagt, Glam, die probiert Glam Metal zu machen so probär also den Tom Warrior doch probiert bisschen den der Gesang river zu krähen Minute ja, Stimme auf nicht so viel
ja ja ja Geet net stëmmt einfach net dofir an dofir klengt dat se bësse wie ich wees net wie wann Dark Phone Glam Metal géifen all machen da klingt da géif selwech klengen mengen
of mengste schees et net wat das dat ass Spekulatioun méi fir wat net ja ja ich ich wees ass die grouss Celtic Frost Fans sinn dofir ja kann dat sinn mä ja also den Album huet fir mech nie wirklich funktioniert ech wëll net soen dass och net de schlechtesten Album vun der Welt ne meinszen puer Zolidd Riffs dran. Äh, Tom Warrior huet ëmmer gut Riffs geschriwwe gell, egal wie ja. en egal wou. Äh, méi ja an hire Diskografie ass dat definitiv de schlechtesten. Awer ech géif awer och soen, dat den am grouse ganzen overhated ass. En ass net furchtbar.
Ja. Ech fannen ass trotzdem, obwuel en net gutt ass.

ja, ja mir och schon einfach schon die color fu die albume fir run die waren ja, ja, ja, ja. stüster gehalen also. ja da das richtig
ja bei mir war dich das wird hat äh, ich mein, monotheist und sie kennengelernt und dat war ja och de lächten äh, den hun war dat war dat war e meescht der wege am verglach gell och vi mit du mhm. so me den do ass ja en ass halt do wo nass me Mir kréien en ëmmi fortgezaubert.
Nee.
Nee, Mee- nee, mit ass net schlimm.
Nee.
Das ist net schlimm ass halt do äh, ball ass halt ne so ja kann sinn dat so so klengen Schmutzfleck op hirer äh, Ja. an Das- hirer Das ist Diskografie Cent Anger Nee, vun hirer Diskografie. äh, ja ja kann ich mal so Ja. Kann ee bal soen.
Si hunn och keng grouss Diskografie, ne? Ech mengen, do ass säit 2006 ass näischt méi komm vun hinnen. Mee ja, Wie weess. dat ass, wat et ass.
Dat ass, wat et ass.
A wie weess, eh? D'Metal-Welt kann een ëmmer erëm eriwwer erraschen. Ech weess och net, wéi Celtic Frost am Joer 2024 oder 2025 géing kléngen. Mal schauen, ne? Genau. An da gi mer bei en aneren Album, wou ech mer schwéier gedun hunn op meng Lëscht ze maachen, well mer éischtens emol ganz vill schonn driwwer geschwat hunn an well en am Gesamtwierk net schlecht ass, just en e passt net an d'Diskographie wou déi Band bis dohinner gemaach huet. An natierlech schwätzen ech vum famouse Split Point vun Opeth, wou Opeth gemengt huet, Mir si lo eng psychedelic Rockband an ja. an äh, de Michael Eckerfeld huet gesot Ech screame nie méi. Also ja. op Live-Shows äh, reduzéieren ech Zongauswahl just nach déi wo ech will man. Respektéieren mhm. zu 100 Prozent. Ja ja mee mee mee ja. ja das der große mee. Das dat wat Fans wëllen also, ja die, die alle Songs natürlich, natürlich.
ich mengen äh, natürlich Blackwater Park, Still Life, gigantesch, gigantesch Alben, well an oder déi lescht, dee leschten eben, dee leschten Scream Album, nenne mer et einfach mol esou, wou gegrowlt gëtt an a wou richteg... Watershed. Watershed ass drop, also ass, ass dee leschten Album do virdrun. A wann s de dann esou de Dokus kucks, an dat mécht mech dann e bëssen traureg, well elo krut ech e bëssen, ja e bëssen Yari Main Pay Vibes, weess de, esou wou den Akerfelter seet esou,

Ja, an Heritage ass e gudden Album, mee ass definitiv kee gudden Opeth-Album. Ja.
Ja. Mee, dat ass ja. och äh,
mein am mannsten Go Back to Album vun Opeth, definitiv. Äh, Ech meng, ech hunn zweemol gelauschtert, vläch an mengem Liewen esou. Et ass kee schlechten Album, dass wéi s du sees, ne? Ech mein, dass musikalesch ass cool, dass trotzdem dat huet en, en düstere Vibe, mä jo, dass so en psychedelic Prog Rock Album, Ja. Prog Metal Rock Album, wéi s de gär häss, lo. Mä ja, Ähm. dass du dat war, dat ass e Schock fir d'Fans Ja, gewiescht en deemools, absoluten ne? Schock. Kann ech verstoen. Bis haut nach, ech mengen haut all Kéiers wann Opeth an effektiv se sinn och mëttlerweil an engem stattlechen Alter, se hunn mëttlerweil och am ganze Koup äh, äh, Persounewiesel intern gehabt lo, ja. über die letzten Jahren. Und du hast es effektiv lo mir roueg ginn. Ich meine, in Kader wir nennen wir solo schon al gell. Und ja. die Fans hoffen nach immer, dass der Michael irgendwann rem enke growlt an dass Drifts rem heavy ginn an ech menge net, dass dat wird passieren. Ech gleef nee, ich menge noch net.
Ech mengen och net. Mee deen Album eben Heritage huet eben eng Phas bei hinnen agelaut, wéi s du sees, wou d'Fans bëssen, sou ganz vill Fans oder al Fans verluer. Et hunn awer ganz vill Leit aus der Prog-Rock oder Psychedelic-Zeen dobäi gewonnen, well se eben genau carrément en Zeenewiessel hate. Gell? Dat respektéieren ech ja. zu 100 Prozent. Mee ech verstinn awer och, dass d'Fans do e bëssen sou. Wat der Däiwel ass dat dote gell? Also, ja, dat net einfach dat, das, das net einfach dat ze verkraaften an dat ze akzeptéiere virun allem gell. Ja, an, äh, ja, sewer wees dat fir drun keng Ahnung gell. Äh, Orchid, nenn mer d'Alben alleguer, du kenns se nach besser wéi ech, gell? Du hues dech an déi Band verschoss, 3000, gell? An, ja, äh, man, äh, sind all gut, sind all gut. Sind all gut. Also vun Orchid bis Watershed, äh, das ke schlecht ke schlechten Album dobei ge nee. vun den neien Albumen ja Heritage Pell Communion

Ech menge souguer mat sou Apps kéinten se d'Leit zefridde stelle wann se lo de nächste Ja, Album ja. sou rausbréngen. Mee bon dat Reng den, weess de bei hinnen net. reng de gäilen Killer Whiff äh, am Title Track am Ufang. Ah, ëmmer eng Out, gell? Ja, genau, genau, genau, Ja, genau. ja. Awesome stuff. Ja. Ja, ja. geil Bands das, das, das, ich verstehen se ich mengen ja wann es natürlich ke Bock mir hues äh, Death Metal zu machen verstehen ich dat da war logische Schritt für sie ne? auch mhm. gewohnt aber logische Schritt nee, das natürlich für, für Battle Fans as dat natürlich bis schwer mir muss man den Album liewen die man hun äh, von genau. hinnen an äh, das natürlich alles immer me wie geil dazu hun mein das ein geil Legacy was da ist mal los hun

enger ganz bekannt a mat där bekannteste Black Metal Band aus der norwegescher Ära, der Béisester äh, Mayhem. Überhaupt.
Die Béisester, ja, die der deren Ruff äh, méi bekannt ass wéi hir Musek. Am Fong schon, ja. An da kommen ech mam Album, deen doumools och immens zerrappt ginn ass a gehaasst ginn ass, äh, dat ass Grand Declaration of War. De groussen Nofolger vun de Mysteries dem Satan ass, dee 6 Joer méi spéit erauskomm ass. Ja.
Ja. Uni all déi Grouss. Aus nach den, ja. den, den Hellhammer an wien ass nach den Necrobutcher ass nach drop. Mengen ech. Ja. Hm.
Und du war och an den den den äh, de Maniac de war Sänger gewircht den domols schon bei ähm, Defquash mat opgeholl huet mhm. witzegerweis an äh, ja Ech verstinn, datt den Album domols zerrappt ginn ass. Ech muss awer och soen, déi hunn och eppes Neies probéiert, ne? Ech mengen, dat war den Album ass 2000 rauskomm, do huet scho kee méi vun der aler norwegescher Black Metal Zeen geschwat gehat. Ja. An ech fannen och esou eng Band wéi si ass et dann och e logesche Schrëtt, sech e bësse weider ze entwéckelen, ne? Ja, dat ass Äh, awer cool. Also, bah, dat ass net mäi Lieblingsalbum. nee. nee definitiv net awer orlo keen das kein Katastroph so. ja aber wo sind eh schon gelauschert hun ich och gedcht oh, ah, nee du gefällt mir gu gu net gell hm. ähm, ich hatte lo haut enkel gelauscht hat an ähm, ja fand das auch overhated definitiv das schon ja. passagen drop so ein zu passage wo Wou keng Musik spillt, wou ech den am, am Hannergrund schwätzt. Ja, so, so ambient dat, an so. Äh, dat fan ech, dat, dat, dat gefällt mir rom net, dat fan ech ganz lüch. Awer so sos punkto äh, Whiffs an och punkto Gesang, awer geil Shit drop, deelweis geil, fan ech awer scho cool. Mee ja, dat ass och bei wäitem net mäi Lieblingsalbum so am grosse Ganze vun hinnen. Dat kann ech ënnerschreiwen. Ech mengen, äh, si hunn och eng.

Grousse ganze fanne si och eng overrated Band so bëssen dat ass wie ze liewe méi vun of wie vun hirer Musik ja, ja. So. A, a méi äh, vun, dem, vun dem Crime an de ganzen associierten Dengens genau genau genau Et äh, gi besser Black Metal Bands die et nach ëmmer ja, ja, ja.
Oh, aus der Zeit so. ja, aus ja. der Zeit ja, ja. méi ja Soll ech der dann nach mäin, ech hunn nämlech dann näischt méi hei stoen. Dach do ass nach een, haas de mer gesot. Jo, jo, mä jo, ech soen der déi elo nach. Alles mat der Rou, mäi Frënd. Alles mat der Rou.
Jo, Black Sabbath ass bekannt fir. den OG Metal ze grënnen, also ze offannen an mhm. ze shapen an Schinnen ze lehen bis haut fir de Leiit äh, also fir d' Meich geht so voilà, so gëtt Metalmusik méi dann huelt dat der mat mat wat der wëlt, dat ass Black Sabbath an Sängeren natierlech Ozzy Osborne, äh, Ronnie James Dio. Ja. ganz Kubaner an du war awer och eng Period dobäi, wou e gewëssenen Tony Martin gesongen huet. an den wëllen wëllen 80er nennen man einfach wëll 80er an ja, den Album gemet en Album gemet den Headless Cross geheescht huet wieso nicht den Album op ich muss so den Album gefällt mir persinnlich ganz gut wat die Paradox ass fir des Episode méi den Album an noch den schmeng de kënnt no oder war fir run nimi secher Tier äh, wo den Tony Martin och zingt die ginn mhm. regelrecht zerfetzt gell an der Metal Welt als dat schlëmmst wat Black Sabbath jee gemaach huet. An dat äh, wëll ech mol staark soen, sinn ech net mat d'accord. Also Headless Cross huet mega tightes Songwriting, mee Black Sabbath huet och probéiert eben mat deenen neie vun haut matzehalen an äh, hire Sound unzepassen. Ja.
An méi sou et war zwar nach ëmmer haart, mee den ja ech wëll net so Glam, awer den den Hauch vun kommerziellem Glam, wat de Glam ze vill huet, hu se sech ganz e bëssi liicht ofgekraazt an dat an d'Pir-Versioun konvertéiert an domat eben Alben wéi Headless Cross gemaach. An den Tony Martin probéiert mat allem wat e kann un de Ronnie James Dio erunzekommen an fir mech ass dat, Erstaunlech dass dat sou gehasst ass, well ech den Album richteg gäil fannen gell. Ech kann et net verstoen firwat dass dat esou, mee dann alt erëm d'Fans sinn dru Schold, ech menge si wëlle just eppes an ech mengen et ginn aner Alben wou zum Beispill den Ozzy dobäi ass oder déi lescht déi lescht Éiere fir d'éischt Kéier gaangen ass war So, Sabotage, nee wat ass et, Sunday Bloody Sunday ass et dat? Nee dat ass vun U2. Ech kann net. Nee. Sabbath Bloody Sabbath. Sabbath Bloody Sabbath ass et, ja. Okay, ja. Dat war och, also dee géing ech souguer dann nach virzéien a soen, ah deen ass wierklech net, net déck an da géing ech nach léiwer dat hei lauschteren, muss ech soen. Okay, okay. Bon ech fannen Sabbath Bloody Sabbath fannen ech elo. Awer gutt, nech also dat wann also iwwert en Album déi ech gäil fonnt hunn. Mee jo fir zu Déngen ze kommen Headless Cross ech hat den Titeltrack äh, kannt gehat mhm. äh, hunn ech ëmmer staark Lied fonnt gehat. Ähm, ech fan den Album besuch definitiv overhate dat du net mein lieblings black Ma äh, black Sabbath album men as och gut dass wie du sees äh, Das, ja, et si geil Riffs dran, definitiv geil. An hin och eng gut Gesangstëmm. Ähm,
ich mein, méi ja, dat dat dat dat du mecht huet flecht der Fans dummels gefehlt ne? dat dat die düster Atmosphär die so immer gemaach hun ne dat war hei schon aneschtes war wirklich ja. mir so ja klasseschen heavy metal wat vielleicht Nuance vum vum Glam mat dran so ja me pass awer stabilen Album da kannst awer näicht dogéint soen ja. da fan sos zum Beispiel selbst wie wie ähm, äh, wat ech ganz schlechten Black Sabbath Album fan ass Born again ah, wo den äh, ja ja okay ja ja ja ja
wat den Ian, Ian Gillen dee war de Sänger méi mech ne ja den hat mech do méi méi recht äh, gehaas ze ginn mé den Note fan war ganz okay ge kann och nächte ginn ze schmengen du hast bei mir den de Fett dass äh, genie großen äh,

Hie probéiert wéckelch seng Longen do ze schiedege wéi fir wéi de Ronnie James Dio, mir dat geet net onbedéngt ge Nee nee nee nee Ja ja se gutt wie en kling de Ball voll net nee dat muss se soen. Nee net probéiert en net probéiert net probéiert an der mengen an ass en bis och gesot hues den Album ass overhated. underrated an äh, sinn noch ëm so frou ech meng mat de Grund wieso ech rëm op den Album gestouss sinn äh, rezent hatten se nämlech eng äh, eng remastered äh, Version vun der Tony Martin Zeit an du war den doten och dran an muss so, ah, okay kom probéieren eng Ker so wat der hell wieso ass dat op so viele Lëchten drop dat ech den zaliten Album wie gesot méi wie si mir schon nee, ja. ze beurteilen ne? genau genau. Jo, ma da komme mer och zu mengem leschte fir haut. Du has virdrun déi ganz Diskografie vu Limp Bizkit gesot gehat, ma ech soen dann déi ganz Diskografie vun Six Feet Under. Oh jo, ech mengen do ënnerschreiwe ganz vill Leit, mengen ech. Ja, eng Band déi nach ganz rezent vun engem oder zwee Méint en Album erausbruecht huet, nee dëse Mount, war dëse Mount, war viru e puer Deeg esouguer, Also mir sinn aktuell Mee, ech wëss net wéini dës Episod erauskënnt, mee ech mengen et ass dëse Mount erauskomm oder Enn Abrëll, iergendwou do ronderëm. Ja, ja, ja, Killing for Revenge,
ganz fuerchtbaren. Ja, also, et ass mol, also d'Band ass jo mol nach net schlecht ne. Ech meng d'Riffs sinn cool, dat simplisteschen ja, äh, Slow Tempo Death Metal ne ja. hun schlecht dagéint fan ech cool. Mee sobal de Barnes de Mond op mech ass Chance gell dat ass einfach ass de River. ja das effektiv genau dat das schlimm dat se ze soen mee. Ähm

Standard gesat gehaat fir Death Metal Gesang gell. Ma ja. Alter, dee war mega awesome domols gell. Lo ass et schon äh, eng Lachnummer gell. Ja dat ass eng Lachnummer, dat ass wierklech also ech mengen kuck mol enke Reaction Videos vun vu Six Feet Under gell, d'Leit laachen sech äh, freck dobäi gell. Ja dat ass, dat ass, dat ass schlëmm. Also ech ech hat och dee leschte just ganz kuerz ugelauschtert well mer wossten dass mer dat haut ginge man. Ech mengen et sinn wierklech just den Intro eben bis d'Lidd ufänkt.

Fannt ech dann de ganz neien Album nach eng eng Grimmel manner schlëmm wéi dee vu virdrun, Nightmares of the Decomposed gell, do war Saachen drop gell, dat dat kanns da kanns de net erausbréngen gell, dat ass fuerchtbar gell. Also dee lescht dee leschten Album wou mech bëssen a Bedenken ze gebréngt huet fir ze soen esou hm vläit ass Six Feet Under net esou gutt wéi Wie den een de mat gesot huet Dat war um, Bringer of uh, ja Bringer of Death vun uh, nee, och schon nie ne äh, nee, Moment Bringer of Death ass net uh, uh, nee, dat, dat ass vun danzig Bringer of Platz Bringer of Platz war grad sech kann alles neen Dee war schon so hm an ech muss och do ze so ne den ass jo och schon UL bring uh, Bringer of Blood dat yeah.
war net so depopéiert dafir dat ech dann demos gesot hunn dass en Heavy Death Metal Album schäiss ass, da muss se richteg schäiss gewiescht sinn. Aha. Ne? A lo, lo mo nach net vun de äh, vun de Graveyard Classics Ah, ass nach geschwat. vill méi gell?
schlëmm, wéi se Da ass sinn. schon a ganz andere Level vu Quinch. Ja, ech hat dee memorable an Erënnerung an lo wéi mer virdrun driwwer geschwat hunn, Ja, Also- ja, ja.
am Fong hues de recht, sou gutt war et net, gell? Nee, nee, la, lass dat nach eng Kéier. Mee och, wann d'Episod da fäerdeg hunn, Lauschter eng Kéier vum leschten Al vum virleschten Album Nightmares op Decompose, dat lauschters de dat Lidd äh, The News. An da sees de mer, wat s de dovunner häls. Ech wäert dat man.
Da hunn ech elo zumindestens eppes ze dinn. Nee, dann Ja.
vläit och d'Leit dobaussen äh, hunn dann vläit och lo, ah, ech mein, mir si jo souwisou esou wäit duerch, he? Mee Six Feet Under ass Ja. definitiv äh, lauschternswäert, esou wéi The Room kuckenswäert ass. Ja sou ongeféier, sou ongeféier. An dat deet mer och Leed am Fong fir, fir déi aner Bandmembere gell, well si maache kee, kee schlechten Job gell, et si gutt Museker gell. Ja.
Mee dat war leider ni de Problem bei der Band. Dat war ni de Problem, nee. Mee vläit kënnen d'Leit dobaussen eis jo och matdeelen, ob si sou, sou Alben hunn, wou hinnen absolut guer net gefalen a wou se eis recht ginn oder och onrecht. All Kommentar ass erlaabt hei. An ech meng domat hätte mer et fir haut äh, alt nees gepackt. An Dir och, deet eis leet, dass et so lang gedauert huet. an ähm, ech ging soen, mein Frënd, mir ähm, man dat hei geschwënn nees an äh, ja. Absolut.
Dann bis äh, demnächst hei nees bei.